handina mbovabvunze chakaita kuti usavabvunza kuti ndedzenyu vadzamuritemerera chii ini ndandine 15 years ndakangotiwo pamwe ndo zvinotovaroora kana vachiita sei vachangoendawo mushe varidziwo pavakakutemerera paiva nani nani tanga tiri two amuri two mm. pamusoro eh, nyatsotsanangura shuwa akanhingirika akanda akanhingirika kufugura handina kumufugura ini ndaigadzira vazukuru vangu ndagadzira vazukuru vangu ndipo akanditi amai ndigadzireiwo ndepa ndikamugadzirawo
pamusoro ive dati ini ndofunga naui ndakashedzewa naamai vangu kumba vari ndivo vakarera mwana wesvikaoniko nemukwasho ndofunga vakanditi reni mwanangu mwana wako ari kudya nyama mbishi pano mandada kudya nyama mbishi zvikanzi ee asi maari kufamba ari kunzi nyora dzawakatemerwa naamwene wako ndodzi kuita sei ndodzi ri kukonzeresa mwana achi ndafamba makawanda asi ini nokuti ndida kuzvionera ndega ndakauraya mbudzi yangu kumba ndakamudana tiri semuvhireji rimwe chete ndakati mwana angu huya handauda kumubvunza vandati ndibatire nyama iyi ndicheke budzi yake akaiona yatovhiyiwa ndoona ari kucheka mapitsi usamupota ari kunhonga ari kudya ndevandadana achimusondo anoendwa ari mangu avo pane mhemu nezviri muno mumba mwana yakabata pitsi yacho kwashura ndakatoona izvakataura chi naamai vangu ndozvikuita mwana ndifunga zvinhu zvakataura kundikadzisa izvozvo ndizoonawo futi magariro acho kumurume wacho apa isina magarikiko kusvika pari zvino tiri muno mudare ndonhau yacho kwayasvika kuno saka zvinhu zvikutotora kutondinetsa uye zvee kumunin'ina wangu akabva kacho achienda futi kumunin'ina wangu aripo pana panhu kunoti chapo ava mudana ndebvauraya huku vakucheka vanhu huku vakabatirana pave kupamhura mapitsi mwana yakutora pitsi munin'ina wangu akasvika pakuti a ah, ko iwe wakutopedza pitsi yenyama wakutopedza nyama yesei kompoto teze yeseiko achida kuona futi kuti ndizvo here ndefunga izvo ndotorwe nechapupu nazvo nokuti ndakazvita sei ndakazviona
pamusoro vedare eh, inini shuwa nomukadzi wangu tigere but nyaya yekuti ari kudya nyama shuwa totombouraya huku ini hasati ambodya nyama ndichiona kana kuri kutaura kunzi akamboenda kwaamai kuri kutaura kune amai anogara kuvillage c hasati amboenda naye kuti daunda unoona amai hasati ambobaira huku kana story nema dzega dzega dziri kutaura asi kufamba ushuwa taifamba uchinzi chi amai chi shuwa makatemerwa nyora dzakaipa saka kusaziva kuti iwo akavatemera ndiani tikuda vane zvokuti amai vako vakatemera muroora wavo nyora haunongozvinzwawo here
ndakazozinzwa taakufamba kumaprofita wakambozvinzwa here kuti amai vako vakambotemera kunyora muroora
andisati
manza pachest ruoko iri ruoko iri neumu neapa nemakumbo nepachest neruoko iri neumu neapa apa nemakumbo inoita basa rei inapopazwa ndiyo sinikiro naamai izvezvi
Eh, inini ndakakwira ndichiti ndinoda pfuma yangu uyezve kukwira kwandakaita ndichikwirira vamwene vanhu ingiya mukurungai vangu nezvikonzero zvekuti eh, magarisiro ane vachange akuita ndovasikonzera kuti ndireve pfuma nyaya yangu yakamira seizvi eh, chekutanga mwana wangu uyu akanga musi wekuti vadana nemurume wake vadana nemurume uyu mwana uyu akabva aita pamuviri nemurume iyeyo ava nepamuviri asati aenda kumba kumba kwemukwasha wangu e, akabva ati a ah, inini baba ndakuenda kubasa hoo maakuenda kubasa hongu mwana uyo aita kakunzvenga nzvenga achiona kuti ane pamuviri pechi peuyu adzoka ikoko ndobva ati aiwa e, ndikuda kuenda ndikuda kuenda kuguruve kune vakundiko kunechi kune mukomana wangu achiudzana nasekuru vake sekuru vacho ndobva vauya navanhu vatezvara vangu vakati izoni e, mukwasha ndauya mwana wako uyu ndiriona haana kumira zvakanaka asi iye ari kuti mukoma e, mimba yandiri nayo iyi ndeyechi ndiye mukomana ari kuguruve anzi wo oh, tikati saka mama afunga sei ah, inini handina pokuti ndikwanise kubata nokuti apa ah, zvino zvinhu zvakandiremera chikuva takabvisa mari ndobva vatakura mukwasha unenge mwana wangu uyu ndobva vanomusiya kuguruve vanomusiya kuguruve vachidzoka kubva kuguruve ikoko ndifunga padhuze dhuze hapana kureba zvapo panotongova ne10 kilometers vakangoenda nemota bike nokudzoka vachidzoka vakaona vave kwamashawashe ava ndo vandakagara navo pari zvino ava vakazara mukicheni maana tezvara vangu zvakanzi a ah, tavinga tuda muroora wedu kwamamuendesa hakusiriko tikati hoo orit atezvara vangu ndokudzoka futi tadzoka mukuwasha ndo zvaitika kuvanhu vese vakaungana uko takuda uchi mwana uye anzi ngaanotorwa auye hoo e ndobva anotorwa mwana uye we dhinda kabisa futi mari ndobva anotorwa ndobva auye auya vakabva vatambira chi muroora wavo ndobva vaenda naye shuwa akagara vagara munguva yakareba kusvika kubva mimba iri diki kusvika kuberekwa kwomwana nyaya yakazondorwadza manje mwana uyo aberekwa ndeyekuti mukwasha wangu akatanga kubvarura kadhi pazita rinenge rakanyorwa riri rikuva akubvarura kadhi remwana chii chaakuitika havachagarisana zvakanaka vasagarisana zvakanaka ndopa rakati kadhi irori mai ndinoita kuti mwana atorwe birth certificate saka oraiti ari kuti kudii akuti mwana haasi wangu oraiti kana achiti mwana haasi wake isusu hatikwanisi kukumanikidzira semukwasha ende isusu hatisisu tinokwanisa kutonga nyaya asi chatokwanisa kuita ndechekuti regai tichiendisechi kumatare edzimhosva kuti vatipatsanurire nyaya iyi shuwa takaenda panonzi panyamfuta e, patakakwira dare ipapo tabva muvhireji takanzi aiwa tingakutonge munoendai munext vhireji ndobva yatongwa nyaya iyeye ndobva anzi mukwasha wanguyo raiti zvanakira kuti pane mwana zvapari nemwana chiendai munotestiwa tikupai two weeks modzoka tozonzwa maresults shuwa mukwasha wangu twix dzakwana takadzokera futi kudare kuya mukwasha wangu atati aiwa ini hana kusakwanisa kuti mwana atestiwe neinini pamwe chete nechikonzero chekuti mukadzi ndewangu tikati ko wadirei kupinda mhomwe dzedu uchidaro ndofunga achidaro uyu mwana uyu sikana wangu uyu e, akanga atemwa nyora Mazuva akangoti svike mumusha paipa akatambirwa ipapo. Atemwa nyora ndokusvika kuna ambuya vake kuti ambuya ndatemwa nyora. Kwanzi nyora idzi ndedzekuti e, tiri kuda kuti eh, muroora kana achika musha medu tinomutema nyora. Wo. Tikati ah izvi zvana ambuya ka izvi mukati chimboita inyaya dzenyu tione kuti zvinoperera papi. Ndobva tambosiya sezvo zvanga zvino vakuru vanga vakatungamira kudarika kudarika ini. Eh. kuti ipapo umbomira mwanangu wako wakabereka mwanasikana waye atitsanangurire zvakanyatsoitika navamwene vake kuti vasvike pakumutemerera nyora dzava kuita kuti achidya nyama mbishi pari zvino izvi ini nemurume wangu uyu takasangana kana kwanota kaviri tasangana kana kwanota kaviri ini ndakabva ndaenda kubasa kuharare ndaenda kubasa kuharare ndandine mukomana taifambidzana naye ndiri kuharare ikoko ndibva ndasudzoka kuno kumba ndibva ndatizira kumukomana wewe ndakangorara zvizuva wana mangwana acho sekuru ndibva wasvika achiti iwe hanzi mm, mashawasha aya kumba ukachita kuti mimba isichi haisi mukomana mimba ndeyangu saka rongedza tese tiende chiwa ndibva ndarongedza ndibva tasvika mumba mambuya vangu ndibva ndagara kuma 8 ndibva kaya natete vangu vaviri ndibva vatakura bhegi ndibva taenda kumba kokwe ndobva tagara amwene vangu vakangoerekana vangondidedza pamba vedu vari makitchen two vakandidedza mukitchen isingashandi ndobva ndichigara pamura ndobva ndagara ndobva vandichifugunura ndobva ndafugunura ndobva vatanga kunditema nyora miri wangu wese handina kuvabvunza kuti wai manditema nyora vapedza ndobva vanditi zvoni ndidzo kuti udiwe strek nemurume ndobva ndati hoo ndobva nditi uyu mumwe mushonga uyu ndovekuisa pai mumuriwo nemutii tikasa musadza unoonekwa vanhu ati orit ini ndakangoisa zve one day ivo ndo vakazenge vakusimbirira vachisiri chi mwana wavo panguva yacho vachinibvunza maese ndichiti handina vachiisa vegani ndofunga murume wangu akava nekukadzi kachiti im ndanwa tii kuseni mune zvandaada kuti ndinzwe pakadzika nekuti makuseni ndanwa tii ini zvange ichiita apa mumuriwo tese ananzwa mutindo yandada kunzwa mumuriwo
Eh, vapedza kunditema ndibva vazoburitsa mumwe wacho achiti uyu unoiswa mutii nomuriwo makazomuisira here murume wenyu wacho ini ndakaisa zvizoerura vandiudze iroro ivo ndo vakazisimbirira vachiisira chi mwana wo vegani iwe ukaisa one day eh. ivo ndo vanga vakupota vakutora mushonga eh, wacho vachi vachinditi maise here ndichiita handina vachitora vachiisa ivo isira mwana wavo vari pano
vani mm, amwene wako vacho e varipo ndo vari kwekutanga eh, eh, ah, ndagara naye makore seven years ezvino ndokubuda kwazvaita chii manje chakaita amai kuti mutau muzosvika pakutemerera munyora muroora uyu wainetsana nemukadzi wake nenyaya yemwana ari kutaurwa ndipa ndikaendawo kutsvagawo ndibva ndauyawo ndimugadzira wekuti ugare zvichene nomurume wako Zvine izvozvo amai kuti makachera mega. Ah, ndakautsvaga munhu wacho ndauya naye vari pano eh, vari pano ah,
nyakutanga wacho vakataura avo kuti ndaitemeradziri hope pachitonge pane mombe yafa iri hombe takaungana sevanhu but taive nekumwe nemumwe aive akabata yake pitsi yake achiti inini ndaive nekuoneka chiti ndikuda makumbi ekumashure because ndivane nyama hombe tichibvuvirana mombe yosvika yaparara mombe yeyi ndagara kudaro ndakati ah, pamwe kungorotomukawo tazoendawo mudzichechiwo pazere vanhu ndangoti aga ndingoendawo kuchechi ndaingonunonzi amai misimukai ndisimuka amai mune zvaminazvo nditi handina zvikanzi kuramba zvenyu amai mune nyoro dzaminadzo ndibva ndati hamini makadzidemwana hanina amwene wangu oh pangu pacho ndikatobira natete vangu vakasiira murume wangu ndiva ndanuriwa futi pazere vanhu tete vangu ndibva vanuriwa zvikanzi mama imi muchichenyi ndibva vati muroora wangu zvikanzi murooro nyidi apinde muno mumvura haibuda because anenyora dzainadzo dziuroi murooro nyanobuda tagara tagara pawaenda pano pese nekuchingodzwa semufanana ende nyangwe zvikanzi pafa kana ingave mombe kana mbudzi nyama iyo ndisati ndaibika ndofanira kuitangidzira kuidya sati yapa moto ndichiri kuicheka mapisi kuti ipinde mupoto kana yazoibva handikwanisi kuzodya nyama iyo semudyo unoitwa vamwe ndiri angu kudya napisi wande vandaguta izvezvi kutoti kutodya nyama mbishi yacho e. unotoida e, ndotoida ndakangoiwana hamene zvandirungudza somukanwa mangu kana izvozvoaniwe hama dzako iwe ari kuzivawo imwe hama yako iri wangu vari pano e.
mai vacho ndevapi vapupuraiwo tinzwa ini ndinoti dai vanga vatorawo kumugadzirisawo nokuti inini achibvawo kuna ajenga mbere kwache ndiwo mukati memusha wakwamasha wacho mwana wangu anga asina izvozvo anga asingadye zvinhu zvikutotorawo ndikazi dai vandichenesera mwana wangu Ah, zvakanaka ukubvuma here kuti mai vako vakatemerera nyora mukadzi wako eh, ndiwongu ndikubvuma ukubvuma here kuti mai vako vaikudyisa iwewe mushonga mwana wavo wokubereka ndikupupura notaura zvitauro so wakatombotiwa mushonga wacho ndichipiwa saka uri kuti kudii nazvo hapana ah, zvokuvaita noti ndimai Alright.
Ko uyu mutorwa manje wamapa mabasa asiri uyu muchamuita sei?
Tautokumbira mm, kuti tikwanise kumuchenesa. Ah, zvakanaka. Ungatitsanangurira here because pakutanga uyo mwana wangu wakagumana naye uyo ari kuvacho. Hongu.
Alright.
Ndada kuti unditsanangurire kuti mushonga shamwari yako yakaya chikukumbira mushonga werudzii? uye mishonga ipi iyo yaunomborapawo nayo iwewe
ndichidai rangu pamusoro iyi inini shuwa pakurapa ndinorapa ndinorapa sik kana munhu ane nhuwa kana ana baba vakatonhorawo musana ndinoita sei ndinorapa ndedzemudzimba idzodzidzi kuti vanhu vabatane ndinorapa zveshuwa mai vakauya six o'clock dzekuseni ndakarara vakanditi hodhi ndakati ndiyani zvika ndini ndobva ndamuka mba ndakarara ndobva ndapinda mukitchen ndobva ti shamwari ndauya inini murooro wangu ari kunetseka kupi kumba ndakati a ah, ari kunetsekana kumba e ko madii mauya naye chi muroora wenyu kupi kuno kumba ndozvinhu zvinenge zvakaita sei zvakajeka kuti murooro wenyu ndichitaura naye ndiri ndega ndichinzwisisa kuti chii chiri kutora nzvimbo zvakanzi mwana wangu ari kunetsana nemurume wake sokuti akareurura pakusununguka saka akutadza kugara mupi mumba make takati o oh, ah, mangwana inadire zvinondiita sei zvinondishupa ndaida iye muridzi achisvika paa panzvimbo zvakanzi aiwa ndipe chete ndienda kugadzira ndega ndakati kwete ini ndaida kuti muridzi auye ndigadzire ndega aninini kuitira mangwana handidi zvinozondinetsa zvozobuda nepamwe kwete vakati aiwa ndipe chete ndobva ndati wo orit ndobva ndabvisa mushonga mushonga wo wainzi namira ndomushonga wandakavapa pandakavapa mushonga iwowo handina kutanga kupavo ava vega kana mai vake ivavo vari kutaura vakambouya futi kumba kwangu ndakavapawo futi iwe ukavapa wei waarumawo futi vachinetsana naarumawo ndakavapa mai vacho ehe ndakavapa
ehe namira wekutemera mazwa ndavapa kudaro mm. mai vakaenda zveshuwa inini vakandibhadhara nebhinzi mai vake muri kupanzwa mm. ndakati wo e vakaiswa kuti munhu akauya wega mvura ichinaya pavakasvika kumba kwangu vachiti murume wangu ari kutonetsa nechi nechihure ndikati wo aoraiti ndikati imisa amai yave gani varidzi ayo uyu ndobva ndavapa zveshuwa vakaenda amai ake saka agogo avo zveshuwa vakauya ndakatomboramba vakanditi aiwa ndipe chete ndiende saka kuti ndizivewo kuti ndoo ndakavapa here wakatemera kana kuti hausirowo ndakapa vakatemera handichaziviwo kumberi kwavakaenda ndapedza mama oro uri kuti here mushonga wawakavapa iwewe pamwe hau ndiwo wakaenda kunotemerera muroora wavo e eh, handichaziva kumba kwavo sekuti vakaenda kutemera vega nikumba kwavo iwo ngwakavapa mushonga wakaita seonamira kala yacho tikabvunza yenya kutemerera kuda angatiudza kuti wangono ruvara rerudzi mushonga wacho waukavapa ini mishonga ndakavapawo black unonzi namira usokaisa chishizha chokadai o oh. chinonamira pahembi
ndiwo mushonga wandakavapa yanga iri mititema mbichana yazo vari kutaura ndiwowe wandikamushandisira kana vana angu ndowandikati kondaitikagare musheka nemurume ndazive kuti mambo ako ndakanganira eh, ndezvandikataura mambo musi uye kuti hasi makati paye zvakuda maprofiti ndezvanga ndakatarisira nhasi zvandaya ndakadii ndakatarisirawo izvozvo saka isisu manje hatigoni kutsvaka muprofita pachinhu chakaitwa nemunhu mupenyu achibvuma mhosva yake kuti ndini zveshuwa ndakanotemera nyora mwana uyu tikuda kuti iwewe ndiwe uchaenda kunouronora muroora uyu tiri kuda kukupa mavhiki maviri svondo rinouya saturday nerinozotevera rache rosaturday toda mudzokezve mudare muno takuchibvunza muroora wako uyu kuti waakunzwa sei toda kuti muroora wako auye pano apora uchaenda kumuparisa nyora dzako ndiwe uri kunzwa iwe n'anga yacho muchaenda mopara mwana uyu toda azouya pano kupera kumavhiki maviri akuti ndava munhu tiri kunzwisisana mugadzirise mwana uyu panyora dzamakamutemerera toda auye ava munhu tozotangira ipapo nhasi hatigone kuipedza because ari kurwara because ava murwere saka hatina vatingagona kutaura kunze kwekuti kana iye apora akuzvipupurira iye nomuromo wake kuti aiwa iko zvino handichanzi kuda nyama mbishi iya ndakazonoparwa nyora dziya aiwa iko zvino izvi ndava munhu tochitaura
ezvino aiwa hapana chandisanzwa ezvino ndikuti ini pamba pangu chaipo nyaya iri kutaurwa yenyama yandiizieni ndotomupa huku achibaya uyu asa ndamboniti pandibaiwa mombe pamba pangu ini asa ndambomona
nhasi uno pari kudikana kuti imi amai imi nyaya yakutaura yemambo ava uyu muroora wenyu ka kupera kumasvondo maviri tinoda kuita aite munhu kwayo ati afambe sezvaaimboita kumashure ukongo Andi manzo amai zvatala asisa. Mazinzo. Chipo ndicho kuti amai. Kani vanhu vaita. Muri va muri va wendika. Ndipo akapindira moto mvuga mbutsi papa. Mm. Ndipo makapisa mai kuti mchibvisa machi busi yewe wapsa mulora. Ani mazona. Makatadza makatadza. Inzwa zvatala mambo chete. Ani mazona ka? Zvokuti mimi. Toda kuti munhu aite sei? apore apore ndipane nyaya ndipatamiri achiti pa kupora kwake panopera nyaya ndipa totangire ipapo sikuti anenge wamutanuka
mwana uyo asi akataurwa kunzi amai vaibika vachiisira mwana wanguzenga mupenyu wani eh, mwana wangu eh. kwasi vainzi hanzi muti ah, wakani mutokuisa mutei wonhingi angotemererawo muchete muno munhu amese maari kutaura mukuzasikidza eh. handina amboita izvozvo
izi nyora izi kai ndedzomupfuhira kunge munhu ndishupana nemurume wako seiyeiwe ainesana nemurume wake saka amai ndipo akanitsvaga mushonga yekuti vawirirane takatemboenda kudari kwadishoni nenhau iyoyi eh. ngatemerwa maoko eh,
neumu nepapi futi ndizvozvo chete
ngatinzwananei panepo wasidzira tati pakatemererwawo muroora wapanzwawo here ah, kuwedzera kwaanenge achiita kuti nyaya ibude nongedzai

ava pavatemerwa makaona here chitaura ava vati kupi nekupi ava vati pamhanza eh. ndopavati maoko ka ndopavati paguvuka ndikuti masaidi kuwedzeodaro
saka tati isisbundabundabunda wako uchinzwa Hanzi maiwirirana ndizvo here mwanangu kuti wakakumbira kuti udyiswewo futi mushonga? Namako. Kwetu zvakaita kuti taita kuwirirana pakuchete chi nemuroora. Hapana chaiziva.
Saka pakagoneka?
Pakatadziwa.
Akatadza ndiani? Ndamai.
Iwewo futi iwewo. Muroora wako.
Wakumba mabasa ari kuita. Ndati menda kunotaurirana. Tokupai 2 weeks. Pamuchadzoka week yechi 3 mwana uyu ndati dati auye apora. ndoda auye apora zvekudya nyama mbishi ndoda zviuye zvapera munompara nyora dzenyu sekutema kwamakamuita hatina n'anga kana muprofita watiri kudana pavanhu vapenyu varipo ndimwe mukaenda kunoworonora mwana uyo wodzoka pano ava right haisi kuperera ipapo ndopatichazokupai judgment yenu nhasi hatisi kugona kukupai judgment because uyo murwere saka ndati uyo anogona anga kakuhwandira
ini handina kuisa muchikafu handina wandaisira muchikafu ini muroora muri kunzwa mataurira ari kuita
naiwo mwana saka tichasangana pano kupera kumasvondo maviri vachimuswati taurai tinzwa uyu izvezvi kugara kwake hakusi kunyatso kuti isu zve tinga tiri muthu tinga chingonzwa moza kuti kurekomesa asi nzwe dzinda sei dzinonzwa aiwa uyu musikana uyu ehe kubva abva kunoku tine hakusi kunyatsokugarikika zvekunyatsoti munhu ari pamba pake zvokuti kudai saka apa patwo weeks idzodzinetsana nemurume here kana kuti nezvipi ari kutadza kugarisika papa pake nokuda kwei vatichi akunetsana nani natete ava tete avo ngakagara apo avo ngakapfugama apo avo kuti tete ava nokuti padhuze padhuze patigereka hakusi kure kwekuti kure e, ndiri kunzwa mazwi kuti avana nzvimbo yake saka ndopatiri kuti e, saka dai maedza kuti patsanura kuti kana vaenda vanogarawo zvakanaka kokuti isusuka munoziva kuti mubereki kana ukazonzwa mazwi anorwadza kumwana wako ah, zvinobata saka dai maedza kuvakomekedza kuti kana vasvika ka vawanewo magarikiko akanaka asati batewo isusu vabereki inini mudzimai wangu namai vangu nanaatete kuroora igara uziva ndozviziva kuti mukwasha anofanira kutoroora mira pano ndine hanzvadzi yemuhanzvadzi yangu yakadyisa mushonga muroora pakudyisa mushonga muroora hanzvadzi yangu yakatadza anga asina konzero yekudyisa mwana wevaridzi mushonga hama dzake pasina kechipiri ndinoona magariro ehanzvadzi yangu nana mukurungai vake hapana connection ndo pane trouble apa ino kubva ndakaberekwa 1944 17 february kusvika nhasi asati ndambonzwa kunzi pane munhu ari kudya nyama mbishi munhu anonzi muroyi anodya nyama yemunhu haadye nyama yenyoka haadye nyama yetsuro muroyi haadye nyama yemombe nyama yemombe anoidya masikati kwete usiku ndanga ndichida kuedza kudzokorora futi kuti ndibvunze kuti muroora uyu pakugara kwaakaita kubva vatemerana nyora dzavo idzodzo idzo kusvika nhasi uno vamukurungai vedu vakwira dare kuti tizosvika munyika ino yamatsiwo kuti titonge dare rineri muroora uyo ane zuva here raakambodya nyama mbishi ari pamusha paatezvara vake apa
uyo ari apa
ndikubvunza imimi vedaotimirirai ipapo nhai muroora ezvino zviva tiri pano kuda kukupa izvo zvinoja ndipe nyange mukatonipa ndinotoidya manje manje so e nyange mukatoisa pandimboimisa
eh. inini ndichiuya nhasi mambo ndanga ndichifungidzira kuti nhasi nyaya iri kupera sekutaura kwamakanga matiita muchitiyambira kuti hatichasheedzawo vamwe vachada sevebroadcast so vana bhojongori vachauya vana ndanga ndichifungidzira kuti ndichaona minana zviratidzo nezvishamiso munhandare ino yamambo zvichaitika pamusoro pehanzvadzi yangu uyo nemuroora wacho
okay maita zvakanaka uh, mutemo hautitendere kuti padare rino tinokudanidzirai maprofita kana n'anga izvo munoenda mega yes imi ndimi munoenda mega muchitsvaga zambuko ramungapa pamuzukururora wenyu uyo kwete kuti ini samambo ndini rokudanirai maprofita ndini ndokutsvakirai n'anga uh-uh. mutemo ipapo hautitenderi achaparwa here pasina vabereki vake
ipapo ndosaka muri posa sekuru manje soo zvamapi pamusoro eh, nokuti zvandiri kuita ipapandangachida kuti ndisati ndapedza ndichibvunza mubvunzo uyo ndiri kunyatsoona kuti pane kukwesherana apa mukurunga yena namukurunga hapasi kudyidzana vanhu apa ndosaka ndabvunza kuti pavachoda kufambira kuti muroora uya kweshe wenyora idzi ndinenge ndambodzwa shoko rokunzi zvakabatwa kumuprofiti pakutaurwa padare rambotaurwa ipapa panditi saka kureva kuti muprofiti wacho naachiri kukumbira kuti anonyatsoziva kuti muprofiti wacho akabata nyaya yeuroyi hwemuzukuru weroora wangu uyu handiti ka ini ndiri muzukuru watete vangu vakatema muroora nyora shuwa ndakasvika ndikati atete makatadza mune mhosva hamaibata mwana waridzi muviri wake muchita zvamakadi zvamakaita kunyange wakanga uri mupfuvirira nhasi otaura kuti wasanduka amuna marambira munozvidii amunozviita nokuti makazviita muri two hapana kana witness wamunotsvaga hongu mune mhosva but mhosva ichitanga ndakatangira kumwana wangu kana vanhu vamitisana ngavabvume nhumbu dzavo dzichitanga because problem yauya pamusana pokuti uyu aramba nhumbu yake handiti munhu atizira iwoita futi newesere kuti aiwa munhu atizira uyu nhumbu ndeyani ndiyangu zvaakufosira ava nokugarisana manje kuti aiwa kamuroora ngauye papi pamba last week ndichimubvunza muroora wangu akanditi ndakamubvunza kuti ko iwewe nei wakabvuma kutemererwa nyora mainetsana here nemurume wako akati ye ndidhei taidi tainetsana ndikati akati plus nandiri mwana mudiki ne15 years which was okay yanga ari mwana mudiki zveshuwa ndakabvuma but tagara nevakurungai vangu vanova vakagara apa ndo baba vemwana uyu takaonesana munoona seya mukurungai nyai akati tishuwa mukurungai nyai ndaiona hai zvaifanira kushamurwa hapwa kuenda kwesoko kunyange nyanga dzakadi dzakakanganiswa tingadei takatorana semhuri taona dambudziko riri pai pamwana takadii takagadzirisana ndobva tati ah orit bom mwana wangu hona pane mhosva yako iwo ndiwo ucharipa vanhu vese ava kana tapedza nyaya dzedu idzo orit ndibva ndatora vana vangu vasikana vamuri kunzwa nhasi kuti ndo vane konzeresa konzeresa namukurungai wangu takati pindai muno vasikana kubva nhasi svikadare richipera handidi kunzwa munhu ane muromo wokuti iwe ibva pano hamusiri makakonza chi munhu uyu ane problem ndiye akatora mwana wevaridzi aziva zvake kuti atizira mumwe murume wakati mukadzi wangu ndomudii ndomuda saka idzodzo hatitonge vari kudanana iwe mwana wangu ye mwana ari kunzi asi wako ndewako here akandipindura nemama ndewangu ndakati iwe ndiwo neproblem nhasi ndewakonzera titongoda nyange watsvaga uriwo uroi asi nhasi semhuri zvarehwa nhasi sekuru ava kuti hatigoni kubatana nana mukuru ngai takataurirana kuti tinofanira kubatana ndoti nyaya ipere nekuti kana tisina kubatana nyaya haipere hatigoni no rapanura muroora tinoda kunyata kunyatsoita chokwadi chekuti shuwa here ndozvakonzeresa kuti muroora adi asi ini semuzukuru wavo maybe handina wokuya kunobvunza tatete ndagarisana sei nemurume asi handina kumbotemerwa nyora dzipi izodzo asi kutaura chokwadi atete vangu akabvuma kuti muroora ndakamudii ndakamutemerera iye muroora akabvumawo kuti shuwa amai vakandidii vakanditemerera asi ndakandiri mwana mudiki
ichokwadi here kuti zvakaitika ungandiudza here kuti mushonga wayo mutemerera wavakupa kuti achidya nyama mbishi achiita zvese zvaari kuita izvi waimbenge uri wei unyatsonditsanangurira ipapo usingamhanyako aiwa ndiwo ningi ndiwo wandiri kutaura kuti ndaita batane nemurume wake ehe kuti vawirirane nemurume wake zvinoe ndikutoshamawo kuti hama yacho vari kuti ndakabaya mbudzi asi pamba pangu ndinotomupa huku kuti bvura hukui handisati ndambomunakidza nyama nyore
vachiti vakaopiwa nani
pandavhunza apa hamuna here kupindura kuti wokutemerera nyora ndiwo mwe chete wamaisa muchikafu ndizvo ukudaira futi nauya ndaona ini ndiye kuti amai vabvumana wekuti vakatema nyora muroora saka zvavakatema muroora vanga vari two saka nhau iri papa ndeyekuti apa chigure chiri papa chaakutamura kuti zvigure manje hazvifumurwe pese pese amai avo chokwadi pakabvumoti vakatema nyora muroora muroora vakamutema nechikonzero chokuti izvi zvinoitika nokuti ana mweni vanotema nyora huroi nechikonzero anoda kufamba nei nemuroora kuti vafambe naye saka nhasi unoti vavachibuda pachina kushiwa ndakamutema nyaya yeuroya vanogona kuramba asi dare riri chokwadi kuti vakamutema ava uyu munhu apenga arware uyu kuti angataura kuti nini hai ndakatemwa nyora dzepapa dzepapa dzepapa shuwa akamutema awa mai avo zvepachena kuti vakatema nyora dzouroyi kumwana uyu ngavadaire chokwadi chete apa nyaya ipere vasunungure mwana uyu semuroora wavo akatema uroyi ndiwo chete chete mambo Pane matambudziko mamwe avari kuvanza mumhuri mavo vanhu ivava. Saka pane matambudziko mazhinji apa. Ezvi kana murume ari kunzi mukadzi wa ari kunzi mundi ane ane murume ane mukadzi uyu anotone dambudziko murume uyu varume. Kutaura icho asi pamuri kuenda kumberi uku makazvitarisa uye haana rugare anogona kutofa mukadzi uyu nekuda kwedare. Chokwadi.